Bażikament di kien hemm qattusa li tinżel f'waħda mill-kolonies fejn nitma' jien. Imma dil qattusa kienet tidħol ġoda isu farm farm djodar antika. Miet is-sid il-kbir u t-tfal ġast qed imorru hemm biex jagħtu jagħtu l-ikel lill-kelb li qiegħed hemm li mind you rrapurtajt kemm irrapurtajt il-kelb għadu hemm.

Tfajt trepp u dil-qattus ovvja nqabdet u erġajt mort bis-sellun u x'in nitla' jiġi l-owner. Qalli, X'qed tagħmel? Għedtlu dik il-qattusa sewwejtha jiena ċ-ċipja ta' fuq għamilha qattusa tiegħi mhix tiegħek m'għandekx dritt iżżomm hemm. Ħa joqbad igħajjat ħa joqbad itini, għedtlu hu ħa nċempel il-pulizija.

Imma ovvjament jien għamiltu trabil mela you have to deal with me. Mhux hekk. Mhux ħa waħlu lilu il-Malti. U insomma niżel, eh, għaw, beda jgħajjat miegħed lu ħanċempel lassa mhux problema. U jien ħsibt li l-pulizija ħaj jiġi u jgħid li em, eh, jgħidlu le dal-qattu saċċipja ta' fuqha ħallija dik tagħha m'għandekx dritt iżżomm u għax qed iżżomm ma tagħmel fuq il-bejt. Emma l-pulizija ġieħ u ta' il-raġun lilu. Xiġifieri għamilt is-sellum mal-ħajt tiegħu, somma xiġifieri dik il-qattuża tħalli għad tmut bil-ġuħ, allura, allura. Somma, daħal il-pulizija, ma jindjox imbagħad il-qattuża sieħbi li kienet iniżżilha reġa' poġġieha hemm. Biex poġġija fil-kamra. Fuq il-bejt, bil-trep. Fuq il-bejt, ma fit-trep. Insomma, ġil polizija tela, nizzila l-qattusa, għatlu rajtu li kienem kelpem ġew vera fi stat ħazin. Għalli, jina l-qattusa tlajt. Xieġifiri, jemmek għandek kelb ħazin. Jek tlajt l-qattusa u rajċaġa kontra liġi, suppost Qiegħed taqbeż għaliha. Qed ittawwel ilsienek, bla bla bla, ħa nniżżel il-qattusa l-għassa. Għidtlu iva. Għidtlu mela ħa ngħidlek x'ħa nagħmel, qabel ma tniżżilha l-għassa, ħa niċċekkja li l-qattusa qiegħda ok. Għamilli trap f'wiċċi. Daħħalt subgħajja ġo l-bieba tat-trap, U ftaħtilha l-bieba. Tlu issa qbadha l-qattusa. Sadi jekk ħajsmaħħa raġel ħejli, eh, hemm kont. U reazzjoni tal-pulizija x'kienet allura? Mm, ġifieri issa issa nitelaw il-qorti, no problem. Kemm ilha di li ġrat? U le minix ħafna. Taħseb li vera titla l-qorti fuq. Titla l-qorti. Meta rapportajt persuna, eh. meta rapportajt persuna xrajtu jtajjar kelb. Rajtu jtajjar kelb, ġifiri u nizela li l-istess ħajtini waf n-nis, eh, jibatna nixxejru u jena mort għamilt il-rapport li dan tajjar kelb, eh, ħatlu number plate. Tajjar kelb incidentalment. Le, le, le, jina ħriġt fin-nofs qed ngħidu ieqaf, ieqaf, ieqaf, ieqaf. Daba għaddej kieku inċidentalment waqaf tu tgħid lil ma doffi x'għamilt. Tippenik jien naħseb, mhux mm. toħroġ tidaj. Insomma, mort lassa minna r-rapport eh, għalli tipproċedi għal-qorti, għatlu iva niproċedi għal-qorti. U tajċ kemm għajjarna Facebook dar-raġel għax speċi ta' dażżik ta' kelb f'Malti iktar ċar. Tlajna l-qorti, ma ġiex, ma ġiex. Għaltinna xej il-kas jaqa, jaqa. Tajjar kelb u jena isnibela ħadd it-time off biex niġew, le l-kas jaqa. Flima qorti kontu? Qorti ta' kriminal? Eh, mela. U b'liema raġuni għal. Għax daqshekk wa għax ma sibniehx. Eh, ma sibtuħx. Ah. Għaw it-tifel tiegħu għaw, kien hemm it-tifel tiegħu. Affarijiet meta kon Tasalx. Tasek, ma sibniħx, ma sibtuħx. Ġieħ il-bambin. Mela, mela issa kull darba li jgħidu li titlaqani, okej. Mela, tlaqna?